my country people una welcome back to my channel today big brother naija lockdown housemate wey be say dem dey call tolani bar she don come under fire from her senior colleague avala after tolani bar drip the girl and also katrina of di lockdown season dat one dem don expose her fake life finally so sometime early um of may dis year katrina she come out come tell us say after she sell property wey be say she sell allegedly na her late husband property wey be say she sell she make di total amount of nine hundred million dollars. The thing come dey circulate that time, people come dey call her say na lie, madam you too dey lie, you too dey live fake life. Even we wey watch lockdown season know talk say Katrina was actually joking when she talk the type of amount wey be say she make from the sales. So she come come out today to come show us a, a new private jet and a Range Rover wey be say she buy. According to her, she say na she buy am by herself. She come come out, come post Katrina, come pin am, hashtag Katrina the boss lady. she still go go write am for even her um twitter handle too say see oo i don purchase um a car customised car and customised private jet so immediately nigerians see di tin dem say no no no no dis tin look like an edited foto na foto shop nai dis girl do so dem come go go do investigation come find out say true true dis particular private jet na one man nai get am dis here na di evidence nigerian billionaire private jet owner sue federal goment ova sixty seven point five million dollar tax so na dis particular if you if you check am with di one wey be say Catriona post wey she write her name for di front you go see say na di same tin she just use canva or dat um app wey be say dem dey call photo peb wey she use take write dis thing put for there. So fans, the thing really pain Nigerians well well because dem no see a reason why be say this woman go dey pressure innocent people for nothing. For Katrina to come out to come um post this particular um picture, she even show another picture of her and her daughter when dem dey come down from the um private jet. E come tell una say this particular picture wey una dey see for the screen so, when she and her daughter dey waka comot from the plane, you go see talk say na the same picture na im dey for this other side so wey be sey she and her daughter na inside market dey dey, Nigerian market here. My own be sey all dis fake life wey dis woman dey live, she just forget sey na a baby girl na im she born. All dis things dey dey na bad influence for the daughter because you dey teach your pikin how to dey fake everything. I sure sey dat Hermes bag wey she dey even dem carry give the pikin make the pikin dey carry so, e might even be fake because Katrina lies a lot. If a gullible person go see dis particular plate number, the person go believe am. The plate number does not even look real na. make we see how fans react after catrina come out to come lie dis type of huge lie i be di first person hear say there was a court why lie because you want blogs to post or what who you want pressure now dem don cast you anoda one say person wey say she made nine hundred million dollars go need keep up with the lies na please allow her next person say people who really have money don feel the need to always brag no let anybody pressure you sha the reason why people dey investigate Katrina like this na because Katrina this days I no know wetin dey happen with her and lying she lie before but it's like she go school this time around come graduate it's getting out of hand let her be a good role model to this her beautiful daughter if she like make she continue to dey do all this nonsense wey be say she dey do unto tolani barge matter with her senior colleague avala balogun dat girl na from pepper dem season dey actually evict her for the first week of the show and since she come out she's a singer the truth be say tolani barge na one of her supporters because i don see tolani barge dey vibe to her um song before wey be say she wear one pink top dey vibe to this girl song before so I believe to say two of them dey dey in a cordial relationship all of a sudden we see say Avala come out today come tweet this particular tweet so she come come out come say somebody tell that bish she made an erimi out of me come tag am at Tolani Baj. Corsican come say, I'm tired of internet giving me false narratives, thinking I'm sweet or calm, or people thinking they know me after one week on a show. I'm emotional cause I'm passionate, but I'm not the one. It takes a lot to piss me off, so don't effing try me. Wala, she dey talk like Americana, it's like she grow up for that side or something.

avala dey actually expect tolani baj to play her song as di dj for di club last night she wey be tolani baj she was not aware of it she say di promoter of di song no even tell her say see o tolani put dis pesin song for your dj set and for her according to tolani baj she say her own dj set her own performance suppose be for like one hour come cut am to thirty minutes so that the next DJ go fit play and she herself wey be Tolani Ba she was not happy about the whole situation she say yes she agree talk say fine Avala tell am talk say okay see o I, I go I go perform for this particular club and Tolani Ba she dey happy for the girl according to Tolani she say she actually dey push this girl songs for all her platform and she just dey surprised say dis girl come out to come call am say how she go how she go take know talk say um dem plan to put her music for her DJ set without um informing her say she no be magician na all those she say she dey highly disappointed in the girl because wetin the girl dey assume dey completely untrue tolani further explain tok say di girl suppose call her instead of just coming online to come and drag her all those type of tin she make dat statement finish di girl come go live come dey blast tolani so avala come come out to come dey shout for her life according to her she say um tolani dey dismissive wen she mention to tolani say see o um you go play my song say she don even tell her PO to go ask tolani say wen are you playing my song all those type of tin Tolani dey dey dismissive so dat sey later by five am all those type of thing for Tolani to pack her bag go house start playing her song so her friends around come dey ask her, her fans come dey ask her sey are you and Tolani batch beefing cause Tolani no gree play your song anymore so she wey be Valha abi va a a valha, wahala no too much, a valha she come burst cry she say the thing wey pain her the most no be the fact say tolani no play her song say na the fact say tolani treat her song like say the thing no mean anything the way tolani take neglect the song but the thing wey be say i wan talk for inside be say tolani bash don come out now konto say see as the thing be o see no vex I no understand how the thing take go, say na miscommunication. The thing normally you no suppose even carry am come online. Fine, Avala no be person wey be say dey come online dey come complain but I just see all these things as childish because e no make any sense. No be more say dem must even play your song. Ehen. wey be say dey promote your song for all social media platform na only that night wey be say she no play am for club that club wey you no play am now she don turn bad person na that thing wey be say dem dey talk you go do hundred good for person the one bad wey be say you do for the person the rest good dem go cancel am for you